Helo bawb, fy enw i yw Jess, a dwi'n gweithio i Wobr Dŷ Cyffredin. Mae'r fideo yma yn trafod popeth am Wobr Dŷ Cyffredin, neu DUV, a sut gallwch chi gymryd rhan. DUV yw gwobr mwyaf blaenllaw y byd sy'n dathlu cyflawniad pobl ifanc. Mae'n ymwneud â hefio'ch hun, cael hwyl, a datblygu pethau fel gweithio mewn tîm, hydref a datrys problemau. Fydd yn eich helpu i sefyll allan yn eich addysg a'ch gyrfa yn y dyfodol. Mae Dydd Fi yn agored i bawb, beth bynnag fo'ch man cychwyn, rwy'n addo bod yna antur yn aros amdanoch. Mae'r Dydd Fi eisioes wedi helpu miliynau o bobl ifanc i ddisgleirio. Eich tro chi yw hi nawr.

Fel mae Elle yn dweud, i gyflawni'ch gwobr efydd, bydd angen i chi gwblhau pedair adran. Gwirfoddoli, corfforol, sgiliau a galltaith, ond chi sy'n penderfynu sut a pryd rydych chi'n ei gwneud. Un o'r pethau gorau am wneud eich DAV yw eich bod chi'n creu eich rhaglen unigryw eich hun. trwy ddewis pa weithgyfeddau rydych chi am ei gwneud. Mae rhan fwyaf o weithgyfeddau yn cyfri teg at eich DFV, ac mae yna lawer o bethau y gallwch chi gwneud o'ch cartref. Efallai bod chi eisiau sy'n gwneud gweithgyfeddau a fyddai'n cyfri teg at eich adrannau. Neu fe allech chi ddefnyddio'ch DFV fel cyfle i roi cynnig ar rhywbeth newydd. Ar gyfer gwirfoddoli corfforol a sgiliau, dewiswch un adran i'w gwneud am chwe mis. A fyddwch chi'n gwneud y ddwy adran arall am dri mis? Chi sy'n dewis pa adran i'w gwneud am hirach. Beth am ddewis yr un rydych chi'n meddwl y byddwch yn ei fwynhau mwyaf? Bydd angen i chi wneud y gweithgareddau rydych wedi eu dewis am un awr bob wythnos. Cofiwch, gallwch ddechrau'r tair adran ar yr un pryd os ydych chi eisiau. Ar gyfer pob un o'ch adrannau, byddwch chi'n gosod nodau ar gyfer yr hyn rydych chi am ei gyflawni, a byddwch chi'n gofyn i rywun fod yn aseswr i chi. Byddwch chi'n dangos tystiolaeth o'ch cynnydd iddyn nhw ac yn gofyn iddyn nhw ysgrifennu adroddiad ar y diwedd. Gadewch i ni edrych ar bob adran yn fwy manwl. Yr adran Gwirfoddoli yw eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth. Efallai bod gennych ddiddordeb mewn anifeiliaid, neu fynd i'r afael â newid hinsawdd, neu efallai bod chi eisiau codi arian at achos sy'n golygu llawer i chi, o hyfforddi tîm pêl-droed lleol, i gasglu rhoddion ar gyfer banc bwyd, neu ddechrau ymgyrch. Ar gyfer eich adran Gwirfoddoli, byddwch yn rhoi o'ch amser i helpu eraill a newid pethau er gwell.

Fe allech chi dreulio'ch amser yn codi ymwybyddiaeth am achos penodol, neu'n codi afian i elusen. Fe allech chi ffonio'ch cymydog oedrannus am sgwrs unwaith yr wythnos. Neu fe allech chi gyfrannu at brosiectau ymchwil sy'n cael eu pweru gan bobl, fel cyfri pengwiniaid ar gamerâu mewn rhanbarthau anghysbell. Ymlaen nawr i'r adran gorfforol. Mae'r adran hon yn ymwneud â gwella ffitrwydd a iechyd. Fe allech chi roi cynnig ar rywbeth hollol wahanol, neu ganolbwyntio ar rywbeth rydych chi eisoes yn ei wneud, cyn belled â'i fod yn gwella'ch iechyd a'ch ffitrwydd ac yn gwneud i chi symud o ioga i fynd i'r gampfa, sgleddfyfyrddio i dennis cadw'r olwyn. Gall bron unrhyw weithgaredd, dawns, chwaraeon neu ffitrwydd gyfri. A gall gwneud mwy i weithgaredd corfforol rhoi hwb i chi iechyd meddwl hefyd. Eto, mae yna nifer o weithgareddau gwahanol i ddewis o'u plith yn yr adran hon, gan gynnwys llawer y gallwch chi gwneud yn y cartref. Os ydych chi'n gwneud gweithgaredd gartref, gallwch ddefnyddio apiau ffitrwydd i ddilyn eich cynnydd, a'u defnyddio fel tystiolaeth ar gyfer eich adran. Gallwch ymuno â thîm, mynd i ddosbarth, neu wneud ymarfer corff ar eich pen eich hun, eich dewis chi yw hi. Mae'r adran Sgiliau yn ymwneud â gwella sgiliau mewn rhywbeth y mae gennych ddiddordeb gwirioneddol ynddo, gan roi'r hyder a'r gallu i chi ei ddefnyddio nawr ac yn ddiweddarach mewn bywyd. Gallwch ddarganfod rhywbeth newydd neu wella eich sgiliau mewn rhywbeth rydych eisioes yn ei wneud. Os oes gennych ddiddordeb mewn maes penodol, gallai hwn fod yn gyfle perffaith i gymryd rhan. Er enghraifft, os ydych chi'n teimlo'n angerddol yn ffotograffiaeth, Fe allech chi ei wneud fel eich sgil ac yna ymddangos yr hyn rydych chi wedi dysgu mewn ceisiadau neu gyfweliadau yn y dyfodol. Bydd dysgu sgil newydd yn gwella eich hyder ac yn dangos eich bod yn ymroddedig, brwdfrydig ac yn gallu derbyn her. Mae yna ystod eang o weithgareddau i ddewis o'u plith ar gyfer yr adran Sgiliau, o goginio i ddysgu iaith neu offeryn, felly defnyddiwch eich dychymyg. Mae llawer o sgiliau ar gael trwy gyrsiau ar-lein ac yn rhad ac am ddim. Ar gyfer yr adran alltaith, byddwch yn treulio dau ddiwrnod ac un noson oddi cartre'. Fel rhan o'r dîm bach o rhwng pedwar a saith o bobl, byddwch chi'n cynllunio'ch nod a'ch llwybr ac yn gwneud rhywfaint o hyfforddiant, sicrhau eich bod chi'n barod ac yn gwybod beth rydych yn ei wneud. Mae llawer o allteithiau ar droed, ond does dim rhaid iddyn nhw fod. Gellir gwneud allteithiau ar feic, canŵ, caiac, cadw fy olwyn, cwchwylio, neu hyd yn oed ar gefn ceffyl. Bydd eich alltaith yn gwella eich sgiliau gwytnwch, cyfathrebu, gwaith tîm ac arweinyddiaeth. Ond yn bwysicaf oll, bydd yn hwyl. Byddwch yn dychwelyd adref gyda bag llawn o ddillad i'w golchi, a phrofiad y byddwch yn ei gofio am byth. Ni fydd argyfwng Covid 19 yn eich rhwystro rhag cael profiad di-a-fu llawn. A dweud y gwir, gall y DV eich helpu i ymgenefino â'r normal newydd, ehangu eich cyfwelion, a rhoi sgiliau a phrofiadau i chi a all agor drysau yn y dyfodol. Bydd yn eich helpu i ddatblygu gwytnwch a chefnogi eich lles meddyliol a chorfforol. Rydych chi'n cael dewis eich gweithgareddau eich hun, felly gallwch chi ddewis rhai sy'n hawdd eu gwneud yn ddiogel wrth gadw pellter cymdeithasol, neu rhai y gallwch eu gwneud gartref. Mae yna lwyth o opsiynau i ddewis ohonynt, a bydd gwneud gweithgareddau o bell neu o gartref yn rhoi'r un buddion i chi. Mae yna ffyrdd hyblyg i gynnal llasdeithiau hefyd, felly, pan mae'n ddiogel i wneud hynny, a phan mae canllawiau'r Llywodraeth yn caniatáu, gallwch wneud eich alldaith, gyda'r holl fuddion ac atgofion y byddwch yn eu cael ar unrhyw adeg arall. A bydd unrhyw un sy'n dechrau ei raglen DAV y flwyddyn academaidd hon ac sy'n mynd ymlaen i gwblhau ei adrannau gwirfoddoli, corfforol a sgiliau, yn cael tystysgrif cyflawniad DAV. Bydd y tystysgrif yn cydnabod eich ymdrechion a'ch cyflawniadau anhygoel, hyd yn oed os yw cadw pellter cymdeithasol, amgylchiadau personol neu heriau eraill yn golygu nad yw'n bosib i chi wneud alltaith eto. Gallwch ddefnyddio'ch tystysgrif cyflawniad i ddangos eich bod yn ymroddedig gan eich bod yn dyfalbarhau gyda'ch gweithgareddau yn ystod amser anodd. Pan fyddwch yn cofrestru i wneud eich DYFI, byddwch yn cael cyfri ar ein system ar-lein, e-DYFI. Ar eich cyfri ar-lein, gallwch greu eich rhaglen DYFI eich hun, lanlwytho tystiolaeth o'r gweithgareddau rydych wedi bod yn eu gwneud, a chofnodi'ch cynnydd. Bydd adroddiadau eich aseswr yn cael eu hychwanegu i'ch cyfri. i ddangos eich bod chi wedi cwblhau eich adrannau. Gallwch ddefnyddio e-Dyöfu ar gyfrifiadur neu liniadur, neu ar eich ffôn trwy ddefnyddio'r ap Dyöfu. Pam gwneud eich Dyöfu? Mae yna lwyth o resymau i gymryd rhan, gan gynnwys cymryd yr amser i fuddsoddi yn eich iechyd corfforol a meddyliol eich hun, yn ogystal â datblygu sgiliau trosglwyddadwy y bydd cyflogwyr y dyfodol eisiau eu gweld. fel hyder a gwaetnwch. Byddwch hefyd yn gwneud ffrindiau newydd ac yn cael llawer o hwyl. Beth sy'n digwydd nesaf? Meddyliwch am y gwahanol weithgareddau yr hoffech ei gwneud ar gyfer y gwahanol adrannau. Os oes gennych ddiddordeb mewn dechrau eich DAV, siaradwch â'ch rheolwr neu arweinydd DAV am sut i gofrestru. Dyma'ch cyfle. Ewch amdani. Diolch am wrando, a phob lwc i chi gyda'ch DAV.